Pia mega, menyadi kitai ke benama Bujang Ngingkar bisi bekunsi enggau Tan Sri Tun Raja siti cherita pandak tau bekenang ke cherita lebuh maya sida ke gawa ba kem suba tu lebuh maya pengingat agi nyadi deriba luri tiga lapan mai kayu balak suba. Cherita tu nyadi lebih aya tiga taun ke udah. Maya nya maya iya ke agi gawa ba kem bala Kapit din. Iya tu dariba Luri asal Durin Sibu. Maya Bujang Ngingkar tu tadi duai pulai ari Lupun ka pulai ngagi kem ka atas bukit kin bedarat iya tadi Luri tinggal da baruh. Engka enda nemu nadai agei madah ditu. Engka hari ujan licin enda niki enda ulih niki bukit tauka lori jai ke uhh perabak kaku. Nadai agi iya nyentuk enda madah ba ditu tu ai. Nyadi iya ke bedarat ne tadi ukai siang wai, malam. Lebih kurang iya pukul semilan setengah malam dia tak bisi mansa siti pun tapang. Enggau pun kara bela berimah rimai au sigi endur orang selalu meda mata entu ai au meda mata utai meda indu meda anak mit au belawa au enda ngena gari enta di duai au ngerayap belawa sebelah jalai nya enti maya malam. Nya orang ke selalu reti nama nya au muat kayu maya malam sigi pun amai meda utai nya dia selalu betusi ku bisi selalu meda utai dia. Nyadi madik kitai berding nyingka tu tadi nadai ga entu ibuh nari kutai nya laban ke sigi enda minta ku iya tadi duai nadai ngarap ke meda tai nya duai laban iya tadi semina ngan nadai ngachau mina ka pulai ke rumah aja pia ku nya tadi nama benung ke pejalai tadi au temansa pun tapang nya dia iya ninga bisi orang nyapa ari tisi au nyawa nya Datai ari sepiak tubuh iya. Nyawa nya didinga tang orang nya nadai nyengena dipeda iya tadi. Nemu meh kitai pemau tengah-tengah malam baka nya bansa pun tapai ampun kara ninga orang ngangau ke nya nadai peda sapa. Bula bulu pegu enda nyeregu ne wai. Nyadi ngian tadi bulu pegu nyeregu. Pala mesai sindung, jari, au bulu jari nyung ngerenjang magang-magang. uhh nyadi iya maya nya enda ibuh ke bunyi kangau nya au utai majak mih nya bejalai bejalai tadi meh merening ke belakang au iya bejalai tadi wai ukai bejalai lubah agi nya nyau bejalai pepelenda udok ke nya tadi wai niki bukit tadi udah ke niki bukit tadi bedung ke bejalai tadi dia ita ninga bunyi baru ga tadi ninga munyi orang ngangau nyapa ri tisi. Diatu iya ninga munyi indu. Ooh indu entadi wai. Nyu ketawa leki-leki sentai ngelai ngelingi iya dia dedinga iya. Udah ga maya nya duai sigi te nadai mai picit. Mina ngandal kapi telipon nya aja au nemu mende. Au nemu meh kitai enda wai. Pemain nyadi betenggau kapi telipon aja nya dikachau tai bakanya ukai bola-bola aku. Au Petara aja nemu ke ni asai ati ne wai tang menya peda di ngai nyadi. Lari ke di enda ulih enda lari enda ulih. Tap pupuk aja menya bejalai tadi munyi ku iya tadi tu wai. Udah ke nya tadi iya ke mos bejalai tadi wai ngelaban luchak bukit tadi dia iya. Au, nyuka manggai ngagai tinting bukit nya dia tepeda ke siku ayas anak mit enggau siku indu ke bejalai nuju iya kia. Nyadi anak mit tadi gaya iya dibincang indu nya pegai ba jari. Tang enda malik ke mua. Au, nadai ngayan ke mua seduai tadi. Aaa, iya meh nyuka semak dua iya perlu lesap peda iya ayas aja. Nyadi munyi ku aku tadi mina petara aja nemu ke nya isi ati ne tadi benung aku bejalai bejalai bejalai nasip bendar ga bisi siku kaban iya laun agi pulai ari iya ngena lori ari baruh nyin manchar iya ari belakang nama senang matik turah tuai tadi laban bisi kaban iya tadi ke mansa lalu nepan kaban iya tadi au. Nya meh dikena iya pulai ke atas gin enti nadai kaban tadi agi bedau tubah bukit ngan tiki iya wai. Kada ne agi bisi utih ngachau ti ari duai. Nama benung ke duai iya kaban ke becerita becerita dalam lori nta iya madah ke diri bisi menda utai kachau utai meh nya tadi. Nya meh kaban ke diri ba lori tadi madah au. Utai ba pun kara nya sigi nantu berapa pia ku iya. Bisi deh siku deriba lori tiga lapan mat kayu suba sama semenua enggau laki ke deriba ke nusi kia nya tu ai au mati sepintu bilik ketegal deriba bai ngantu ngelantak pun kara enggau pun tapang nya. Alu ngelantak nya alu tembu dia. Nya meh kebuah utai nya balat amai ngachau ngeregau enti maya malam. Nya meh orang tadi ngai ngetu dia au enti maya malam. Kenya ku iya madah tadi. Nama pengudah inya madah tadi baru meh madi ke ti bujeng ingkar tu nemu nama utai ke nyadi nya aaa belabuh ari nya tadi meh madi ke ti bujeng ingkar tu ke meh lori tadi ngai ningal ke lori ba baruh bukit nya agi. Kena ke nya tadi wai au pengingat lebuh maya iya ke deriva mai lori tiga lapan ba kem Kapit din suba ke dikachau utai meda utai menya tadi tu wai nyapa ma menya ami ke bisi dikenang. Nyentuk ke lila ne nepia iya madik bujang ngingkar au kitai keti keti nama nya enti ba kem nya mayuh amai cerita cerita ba kem nya duai au nyadi nang sigi munyi ka aku tadi cerita tu cerita penda au ambi cerita kitai enda panjai cerita kitai duai. Pama meh bisi kena mantup ke ati ne wai. Ila aku bekunsi kita cerita baru anang ngirau. Amm nya ja ari aku bejaran pengolibau nya beja pagari tauka Tan Sri Tun Raja. Anang ninga semua always support this channel siga semat selalu. Bye bye.